Diolch, Miss Cardy, ond fyse'n well 'da fi gysgu 'da ti. Fi hefyd! Uh-oh. Sori, Mot. Rhy fach. Mot, Rhian. Mae'n iawn, mae dod i fel lawr a chodi un arall. Bip, bip, cliriwch y lle. Hetiau caled, bant â ni!

Falle byddwn ni griw o adeladwydd neu'n dymchwil pethe. Na, ni'n mynd i fod mewn stori hyd y tylwyth teg. Gwisgo'n ffansi mewn bob un gwisgoedd o bob lliw a lli. Mae gwlad y tylwyth teg mor braf. A chyfeillgar. Drych, beth yw rain? Tair ffien. Tair ffeien hyd. Hyd? Fel y rhai y Jack ar goeden ffa? Ie. Yeah. Mae dy fi dair ffeien hyd hefyd. Chwe ffeien hyd?

Fa hi, dwedsoch chi? Whoo-hoo! Ha ha!
Shwd i chi, Mister Saer? Fi yw Cadi, a dyma Jet ac Ifan Cradog. Wi mor falch i gael cwrdd â chi. Chi'n gweld, Mae 'na gawr mawr yn byw yn y cymylau. Be? Cawr? Mae e, fel arfer, yn goriadu'r cyfeillgar, ond dyw e ddim wedi bod yn cysgu'n dda, a nawr mae'n bwdlyd. Felly, nes i wely newydd iddo fe. Dyna garedig! Yr unig broblem yw, a- alla i ddim meddwl am ffordd i gael y gwely lan ato fe. Dyna hen dro. Wel, mae well ni fynd. Mae'n sy'n gwrdd â chi. Dydd da i chi. Allen ni fynd â'r gwely lan i chi ar un o'r coed ffa hyd.
Oh, o'n i'n gwybod bydde hi'n cynnig hynny. Dyna ni, bois. Ie! Wel, dyma beth yw gwely mawr. Gobeithio i fod yn ddigon mawr. Be chi'n feddwl?
Wel, mae'r cawr wedi bod mor bwdlyd yn ddiweddar o'n i ddim yn cael i fesur e, a nes i ddyfalu faint e. Yn ni lan i gael gweld. Hmm, na i'n neud, Miss Caddy. Lan â ni! Peidiwch â poeni, dim ond cwmwl yw e. Cwmwl uchel, uchel iawn.
Lollipop, dyna gastell mawr. Mae'n siŵr bod cawr anferth yn byw na. Cawr!
Mawr! Anfer! Iawn, dyna'r gwely, awn i adre! Dewch mlaen! Och, wai, cawr mawr, wi eisiau gwely, a wi eisiau fe nawr! Ie, Mister Cawr, fe gysgoch chi'n dda yn y gwely 'ma. Yna fyddwch chi ddim mor bwdlyd. Hmm.
Gawn ni weld am beth i 'na! Hmm. Och, gwaed cawr mawr. Dim gwely yw hwn! Ble mae'r gwely iawn? Mae'r gwely hwn yn rhy fyr! Mae angen gwely mawr ar gawr mawr! Byddai'r gwely hwn yn berffaith i'r ŵydd aer, ond dwi'n dalach na chwech gŵydd aer! Odych chi? Allwn ni fenthyg a'ch gwydd i ni gael mesur gwely newydd i chi. Menthyg?
Yng ngwydd? Air? I? Ah, sdim ots. Dim ots aniad. Sdim eisiau. Diolch dy beth. Gofyn yn mynd. Hwyl! Wel, Odd e'n lico fe? Na, odd e'n rhy fyr. O, Daro.
O'n i'n ofni 'ny. Mae angen gwely sy mor hir â chwe goedd aer. Gwych!
Pa mor fawr yw goedd aer? Mae hyn!
Pickles! Oh!
Oh! Sdim amdani ond dyfalu eto te. Na, rhaid i ni chwilio am rhywbeth arall i'w fesur e. Syniad gwych! Ond beth? Hmm, beth am... Ifan Cradog! Syniad gwych! Beth am fynd lan a mesur sawl Ifan Cradog o dal yw e? Ond...
Hwre!
Ni'n mynd i fesur y cawr dy'r hwyaden dewran a byd i gyd yn grwn. Hwrê!
Cofiwch! Mesur ddwywaith, torri unwaith! Iawn!
Bant â fi! Dyna fe, Ifanc Rhadog! Does dim eisiau bod yn ofnus, Ifanc Rhadog.
Pwy? Fi? Ofnus? Dim ofn o gwbl! Wi'm eisiau'ch gweld chi'ch doi'n ofnus. Ni ddim!
Mae e'n cysgu, Jet! Un ifan, dau ifan, tri ifan cradog, pedwar ifan, pump ifan, chwech ifan cradog, saith ifan, wyth ifan, naw ifan cradog, deg ifan cradog bach.
Iawn, wedi gorffen! Ha ha, banda ni! Rhaid i ni fesur eto i fod yn siŵr. Cytuno, mesur ddwywaith torri unwaith. Un i fan dau i fan tri i fan Caradog, pedwar i fan pump i fan chwech i fan Caradog, saith i fan wyth i fan naw i fan Caradog, deg i fan Caradog bach. Eith y gwely ma fyth drwy drws na! Ond yn fy mis fach i...
Ta-da!
Deg ifan caradog o hyd. Perffaith! Gobeithio, dim ond un ffeien hyd sydd ar ôl i'w gario fe lan. Cofe ban!
Och, gwaith cawr mawr! Mae gen i wely! Cysurus yn awr! Da iawn!
Wi'n mynd i godi ti bach twt perffaith i mot. Wi'n mynd i ddefnyddio bricsen i'w fesur e. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech. Mae Mod yn chwech bricsen o hyd, felly bydd rhaid i'w dŷ fe fesur chwe bricsen. Mami! Ni di helpu adeiladu gwely newydd i gawr a nawr ni'n codi ti bach twt i Mot. O, oh, wy'n gweld, felly chi'ch dau yn rhy brysur i ddod i'r ganolfan arddio i ddewis llysiau i'w plannu. Allwn ni blannu ffa, plîs? Wrth gwrs, cyn belled nad nhw'n tyfu'n rhy dal. Bant â ni te!